Helo a chroeso i fideo byr iawn ar AirServer. Beth yw AirServer? Wel, AirServer yw ffordd o gael eich iPad chi ar eich sgrin chi o flaen y dosbarth. Hynny yw, efallai bod gennych chi'r fath o projector yn eich dosbarth chi wedi cysylltu gyda chyfrifiadur a dim Apple TV, felly mae yna ddull hawdd hawdd hawdd o ddangos hynny ar eich sgrin chi. Uh, yn syth os ewch chi i Google, rhoi mewn e-server, clicio, a wedyn dyma ni, mynd yn syth i fan hyn, i'r wefan. A'n syml, meddyliwch beth yw'r ddyfais sydd wedi gysylltu gyda'ch projector chi rhan fwyaf o'r amser, a wedyn beth byddech chi am wneud fyna yw i lawr lwytho e-server i eich dyfais chi, a naill ai gleniadur neu felly taw PC yw yn eich dosbarth chi. Byddech chi'n clicio ar download, A wedyn chi'n dewis y trwydded ar gyfer um, addysg fan hyn, so 12 dolar ar y mwyaf, mae hwnna'n beth yn rhyw 7 bunt, enwch chi wedi prynu fe, mae ydych chi am beth ar y ddyfais yna wedyn. So, nid ar gyfer yr ysgol gyfan yw hon, ond ar gyfer bob dyfais. E, dwi wedi gweld yn gweithio'n gret, a dangosau hynny i chi'n syth nawr, ar fy ngliniadur i fan hyn, Os ydw i am ddangos iPad ar y sgrin fawr, mae hyn yn medru bod unrhyw iPad yn y dosbarth, fydden ni'n clicio ar AirSaver, neu fydden ni'n rhedeg e cyn y wers, wedyn mae e'n ymddangos ar y sgrin bod e'n llwytho, a wrth gwrs byddwch chi wedi gwneud yn cyn y wers, so peidiwch â phoeni am golli amser yn y wers ei hunan. A dyma fe, mae'n ymddangos fel uh, swigod lawr fan hyn bod AirSaver yn rhedeg, dwi'n jyst yn mynd i gau hwnna, ar yn iPad nawr, Dwi'n mynd i troi yr e-llyfr arno a wedyn dangosa i chi fel yn union i wneud e. Felly dyma fi y sgrin yr iPad yn ymddangos o flaen y dosbarth cyfan. Felly er mwyn llwyddo i wneud hyn ar eich iPad, os yw eich iPad chi'n edrych yn rhywbeth debyg i hyn, ar y gwaelod fan hyn, ar y llwyd neu ar y du ffwrdd o'r sgrin, llusgwch eich bys chi i fyny, a fe ddewch chi beth maen nhw'n galw y control centre. Nawr, sylwch ar y Nexus PC4, wel dyna ngliniadu rhi, bydde fe ddim yn ymddangos dych chi. y beth sydd dynnu ar y top yw iPad, os gliciau fan hyn, beth fydd yn digwydd yw bydde'r e-syfr yn, yn troi ffwrdd a dim ond ymddangos ar yr iPad bydd e-play, iawn hynny yw, bydde dim byd arall yn digwydd. Ond unwaith dwi'n dewis Nexus, sef fy ngliniadur i, a'n troi y mirroring arno, mae e'n ymddangos o flaen y dosbarth cyfan. Felly beth dwi'n mynd i wneud nawr yw clicio i ffwrdd, a byddech chi'n gweld bod e'n mynd i ffwrdd. Nawr, dwi'n mynd i clicio ar Nexus PC 4 a troi e arno, mae e'n dod nôl arno. Unwaith dwi'n llithro'r mirroring bant, mae e'n mynd bant a nôl arno ac yn y blaen. A, a dyna fe, mae e wir mor hawdd â 'na. A be sy'n digwydd yw, ma'ch uh, gliniadur chi neu'ch PC chi yn trafod drwy'r Wi-Fi gyda'ch iPad chi, a mae e'n galluogi fe wedyn i ddangos drwy AirPlay lan fan hyn. Felly dull uh, rhwydd iawn, a mae'n gret o ran uh, dangos gwaith y plant, er enghraifft fideos neu comics maen nhw wedi creu, beth bynnag yw e, ffotos, chi'n gallu dangos eu gwaith nhw o flaen y dosbarth cyfan. Cofiwch un tip i chi i droi y uh, password arno ar eich e-server chi. Os ewch chi fan hyn, clicio fyna a mynd i settings, ydych chi wedyn yn gallu troi password arno. Um, mae'n bwysig i gael cyfrinau ar achos os na bydde unrhyw un felly yn eich ysgol chi yn sydd â dyfais iOS yn gallu chwarae rhywbeth lan ar eich sgrin chi o flaen y dosbarth. Felly gosodwch gyfrinau'r um, fel eich bod chi'n gwybod fel i i gael mynediad at eich sgrin mawr chi fel petai, felly osgoi problemau i chi yn y pendraw. Uh, Air Server, pob hwyl i chi, mae e'n gallu weithiau bod yn um, felly ddim mor slick a Apple TV yn rhedeg fideos, iawn, mae hwnna'n dibynnu ar um, y wifi sydd ydych chi yn yr ysgol a, a pha mor gryf yw e, ond dwi wedi gweld Air Server yn gwella lot dros y blynyddoedd diwetha, so ydych chi'n digon ffodus i gael Windows 8, mae e hyd yn oed yn galluogi chi i recordio'r sgrin Iawn, fel sydd 'da fi fan hyn o'ch blaenau chi, dwi'n recordio'r sgrin ar y gliniadur drwy uh, uh, meddalwedd screencastio, screencast-o-matic, gyda e server byddwch chi'n gwneud e hyd yn oed o fewn y meddalwedd hynny hunan. Pob hwyl!